Ndi ḓo vha ndi tshi khou vha vhalela tshone ṋamusi tshipfi maanḓa a muhumbuloni waṋu. Mufumakadzi a zwina ndavha uri ni nnyi, a zwina ndavha hune na bva, a zwina ndavha uri mbonelwa yaṋu i hani, a zwina ndavha uri ni na mini, arali ni na mufemo ni na maanḓa. Kha ḽino ḽifhasi ḽi si na ngoho, ḽifhasi ḽa dzikhaedu na khonadzeo, ḽifhasi ḽi sa ḽi sa pfheli vhuṱungu maanḓa a muhumbuloni waṋu bulani maanḓa a muhumbulo waṋu itani maanḓa a muhumbulo waṋu a buleni maanḓa a muhumbuloni waṋu Maṱo a muhumbulo waṋu a a kona, a kona u vhona khonadzeo, a kona u vhona lukuna, a kona u vhona zwi swikeleaho, a kona u vhona vhukoni. Ni mufumakadzi wa mutsindo, ni mufumakadzi wa vhupfiwa, ni mufumakadzi wa ndaulo, ni mufumakadzi wa maanḓa. Maanḓa a muhumbuloni waṋu, ni songo tou lora fhedzi. Vheani mulenzhe waṋu fhasi, ni bveledze miloro yaṋu. Maanḓa a muhumbuloni waṋu, ni songo lwiswa nga tshithu. Muhumbulo waṋu u fanela u vha wo dzivhuluwaho. Maanḓa a muhumbuloni waṋu, muhumbulo waṋu u fanela u vha une wa bvelela. Ivhani na nzudzanyo dzi re khagala, ivhani mukwei. Ni mufumakadzi wa maanḓa arali na sedzisa muhumbulo waṋu khazwo ni ḓo zwi swikela dzhenani khaedu nga ṱhoho fukudzani tendelani khaedu hedzo dzi tshi vha sedza ṱhuṱhuwedzo yaṋu maanḓa a muhumbuloni waṋu ni songo neta ni songo nyabya Dzudzanyani ni dzudzanyulule maanḓa a muhumbuloni waṋu. A hu na tshithu tshine tsha fanela u ni ima phanḓa. A hu na ane a fanela u ni ima phanḓa. Maipfi a songo ni ima phanḓa. A hu na maanḓa ane a fanela u ni ima phanḓa. dzulelani u zhaka ni tshi ya phanḓa ni tshi ita zwiswa ni tshi ya fhethu huswa ni tshi amba ni sa tetemeli ni tshi ima no khwaṱha maanḓa a muhumbuloni waṋu muhumbulo waṋu u ya kona u ni sukumedzela kha uri ni lwe ni kunde mini kana mini ni nga kunda tshifhinga tshoṱhe maanḓa a muhumbuloni waṋu a ni ṱuṱuwedza uri ni vhale phaṱhutshedzo dzaṋu kana ndi ṱhukhu nngafhani maanḓa a muhumbuloni waṋu ni nga dzhia shango ḽoṱhe no bebelwa u kunda no bebelwa u nzhengema no bebelwa u pfiwa maanḓa a muhumbuloni waṋu ni fanela u tshila vhutshilo ho ḓalaho zwipikwa vhonalani hune na vha hone wanani nḓila dza u nakisa ḽifhasi ḽaṋu ni mufumakadzi wa maanḓa maanḓa a muhumbuloni waṋu khezwo ndi tshone tshirendo tshe nda tshi nanga kha handbook of my life nda vhona tsho tea ngauri ṋamusi ndi ḓuvha ḽa dzitshaka ḽa vhafumakadzi zwi kha ḓivha zwinzhi zwine ra kha ḓi ḓo davhidzana ngazwo heyi vhege ndi tshi khou humbela uri ndi ḓo ndi ḓo posta vhathu vha nṱalutshedza uri nga ḽavhutanu nga ḓuvha ḽa u ḓiṋangela havho ndi vhe ndo vha ṅwalela tshirendo tshifhio vhone vha lindele ndi ndi tshi ḓo posta vha ḓise vha dzinginye vha ḓise um, eh, eh, dzi advice kana vha ḓise mihumbulo yavho kha uri nga ḽa vhuṱanu vha khou tama ndi tshi vha rendela nga mini ndo livhuwa nga maanḓa u nthetshelesa vho ṋamusi ḽi vhe ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa kha vhone ah